Tun ṭuma kan rawn tih chhuah tur chu Turkish TV series hlawhtling zet mai, kum sangni sawmhnih pali sawmhnih panga chhunga an tih chhuah Bahar kha niin nu pakhat an chhungkaw tana inchhiral ṭhak, thihna pum pela a hun hmang tha em em thin. A engkim a hlan chung pawh a pasalin a phat san chung chang a ni. He hmeichhia hian a nih tum kalsanin a hun zawng zawng chu a chhungkaw enkawl nan a hmang thin a. Amah pawh inngaihtuah tha hman lovin Jenny hian a chhungkua chauh a buaipui thin a ni. Nimahsela a chhungte hian a lakah lawmna chang an hre hauh lo niin a lang. Hetiang a nih vang hian Jenny hi a hreawm thei em em a. Mahse, mahni leh mahni inhnem chawpin, Ka pasal tal hian min hriatthiam chuan a tawk, a ti leh nge nge thin a. Amaherawh chu a pasal hian inchhung a che tur leh nau awmtu mai mai angah a lo ngai ve tawh a ni che kang chu. Tlai khat zanriah an kil zawh chuan Jenny chuan a pasal chu beisei nei tak hian a han thut hnaihin a nawk vel tal tal a. Mahse, a pasal lak atang chuan a duh chu a hmu thei dawn hauh lo. Lehlamah a pasal hian awmpui ang maiin en tawh mah se, a tlawn lungawi chu a ngaihtho avangin tawngkam tha chuan thlem lungawiin a kuah ta hlu hlu tawp a. A hmelah chuan chutia kuah ringawt pawh chu a harsat hmel ngang mai. A tu ka lo ni a, Jenny chu dawrah ni dang ang bawk a, ṭu leh mamawh a lei dawn lai chuan luhaina tlu ta thut mai a. A harh leh chuan hospital khumah a lo mu vang tawh mai. Mang ang takin a pasal chu call-in a han hrilh ve tak na a, a pasal erawh chuan dawt lo hrilhin business trip-a a kal daih thuin a lo chhang thung. Chutah, Ka nu lo va call mai rawh, tiin phone chu a la dah khum daih zui. A rin em em, a pasal chu hmeichhe dang nen an lo chhuak dun mek tih hria se chu aw. Tichuan, Jenny chuan a nu chu a va call ta ngei a, hospital khum atang chuan a fate a ngaihtuah thu te va hrilhin Khawngaih a lo pui hram tur chuan a va ngen a. Mahse, a pasal a nu pawh hian meeting pawimawh takah a awm lak lo thu bakin a lo chhang lo va ni. Tingaina awm tawh hek lo. Hre lo tura a duh em em, a nu bawk chu a va ti buai leh ta tawp a. A nu hnenah chuan hritlang khawsik mai mai a niang tiin a zangkhai theih ang berin thil thlen dan chu a sawi hram a. Hetih lai hian a pasal erawh chu nula che lo tak nen chuan hotel changkang takah chuan an lo inkuah rial a. A tuk lamah chauh chuan a nupui Jenny chu a va ngaihven ve hram a ni. Mahse lah an thut khawm lai chuan doctor chuan thu thin thawng tak a rawn sawi ta hlauh mai. Jenny kal chu a lo tha lo tawh hle niin rang taka transplant a ngaih thu a lo sawi ta mai a. Jenny taksa ina a mil tur kalawm chhun chu a pasal Kevin-a kal chu a la ni zui. An thu hriat chu Kevin-a nu chuan a lo pawm thiam lo hle a, a fapa kal chu Jenny tan chuan a phal lo chiang hle. Hetiang a nih nuai vang hian Jenny nu pawk chuan ngaihtuahna rawn hmang lehin a vapa Glenn-a hnenah chuan a kal chu Jenny tan chuan phal mai tur chuan a ngen ta a. Kan chhungkaw ro zawng zawng hi i nei vek dawn nia a ti hial a ni. Glenn pawh hian a han hria viau tak na a, an tiat lai zawng zawng a lo enkawltu a nihna laiah a hnial ngam bawk si lova. A tawpa tawpah chuan Jenny nu ngenna chu a pawm sak ta tawp mai a ni. Nimahse lah Glenn hian a rilru chu a thlak leh hma ngei mai. A nupui chu Jenny nu hnenah chuan va kal tirin a kal chu a pek thei lo thu a va hrilh tir leh ta tawp a. Jenny chu a hrilh hai ngei mai. An dinhmun lo hre chiangtu an doctor pawh chuan Kevin-a chu a lo ngei ve khawp mai a. A theihtawp a lo nawr ve in Jenny chu a kal pe tur chuan a lo ngen ve a ni. Kevin-a chuan a hreh ngar ngar khawp mai a. A kal pakhat Jenny pek daih chuan a hmangaih Mary nen an inkar a chhiat phah mai ang tih vel chu a rilru a lo awm leh daih tawh. Mahse a fanu chu lo tlan in a nu nunna chu chhan sak hram tur a rawn ngen tak ah chuan a rilru chu a tlan chhet a lo deuh a. A fapa pawn chutiang tho ah a rawn ngen tak ah chuan a hmin thei ve ta a ni. A tuk zing a lo nih chuan a kal pe tura a intiamna chu sign dawn ta, a kut te chu khurin a hreh ve ngang mai a. Chutah a nu chu lo tlan lutin mi zawng zawng hmaah chuan lehkha chu rawn pawt thler ta vek a. Heti hi chuan Kevin pawh a thaw ve huai tak ang le. A chet dan lo thlir rengtu Jenny tan chuan a va han beidawn thlak tak tih theih lah a nei mang bawk si lo. Mahse, van neihthlak takin a kal petu tur a hmu ta hlauh mai a, tichuan tluang takin an inzai fel thei ta hram a ni. A dam that deuh hnu chuan Jenny chuan a hun liam ta chu a ngaihtuah chhuak neuh neuh a, a pasal nena an inngaih zawn lai te kha chuan an hlim ve thin tehlul nen. Inngeih taka an chhuah dun thin lai te chu a mitthla ah chuan a hmu zut zut mai a, an inneih hnuah phei chuan a pasal fanau tan tiin a hna chu a bansan hial a nih kha. Hetiang zawng zawng a ngaihtuah chhuah takah chuan a pasal mu lai chu a thinrim lutuk chuan a va ṭham harh nawk mai a, a hmaia beng chawrh mai ni. A inzai hnu ṭang khan Jenny hi a danglam ta riau dawn niin a lang ta tlat a, a hma a nun dan ang ṭhin khan a nun chu hman a tum tawh hauh lo mai. A tuk zing a lo nih leh chuan a hma zana a chhungte sul hnu chu a han dah fel sawk sawk a, thawk leh khatah thil hre chhuak leh thutin a ngai ang chuan a dah leh ngat a. A hna pawimawh tak mai. A chhungte vanga a ban san tak kha a uiin pawi pawh a ti leh hnuhnawh hle. Tichuan, hma lahin an awmpui nu chu a hna atang chuan a ban tir ta hmak a. A hlawh pehin vawi khat mah lo kal leh tawh lo tur chuan a ngen a ni. A chhungte chu rawn tho sap sapin thil awm dan vel chu an hria thiam loh hmel hle a. A ni lah chuan a in tura siam san hmak bawk si. Chutah, a pasala nu chu rawn inrawlh leh vatin a rawn hau leh hmawk hmawk a. Jenny chuan hre lo angin a awm san hmak. A awm dan chu a pasal chuan a man thiam ta deuh a niang, a nu chu rawn khap nghal vat a. Jenny thinrim chu a hlau ve te pawh ni mah na le. Tukṭhuan zawh chuan Jenny chu mall ah kalin a duhzawng te melh kual ve ta a. Kum kha leh chen a chhungte tan a nungin amah aw zawng pawh a melh ngai lo a nih kha. Tunah chuan designer thawmhnaw man to tak tak a lei ta pup pup mai. A pasal chuan a bil chu ral khat atangin a lo en tlawk tlawk tawh ringawt. Chumi tlai chuan Kevin chuan a nupui pawisa hman zawh zai chu sawi felpuia han tum ngial a, mahse Jenny chuan engah mah ngai lo tih hriat tak hian a lo incheisan mial mial si. A tih ngaina hre lo chu a bialnu Mary hnenah a va kal leh ta tawp a, pangpar mawi tak nen a kawngkhar a va kik leh ta karh karh a nih kha. Hetih lai hian Jenny pawh chu lo lengchhuak ve hmak thovin a thiannu hnenah chuan a hna chu chelh chhunzawm a tum thu te a va hrilh ve a. A thiannu pawh chuan a lo lawmpui kher mai. Tichuan, a tuk zing a lo ni a. Jenny chuan a pasal hnenah chuan a thil tum te hrilh vekin, Hemi tur hian pawisa cheng nuai hnih a mamawh thu a hrilh chiah chu. Kevin pawh a phu zawk mai. A nupui hnenah chuan tha taka inchhung a enkawl mai mai tur chuan a hrilh ta thlawt a. Mahse, Jenny hian a rilru sawh sawn a tum hauh lo. Min pui loh mala bul ka ṭan ṭhat nan ka thei ang angin sum chu ka ngaihtuah tho vang, tiin a kalsan ta hmak a ni. Chutichuan ID thar te ngaihtuahin loan a la nghal ta bawk a, a chhungte hmuh lo leh hriat loh karah chuan lehkha chu zir tlauh tlauhin a tawpah chuan hospital-a written exam chu pass ve ta. Nimahsela a hnathawh tan leh nani hmasa berah chuan harsatna a to tlat mai. A taxi hman chuan motor danga su pala an buai ta. Mahse, chu motor an sut chu a pasal Kevina motor a lo ni reng a. Midang motor chu ni se an intihbuai fiahna turah Kevin chuan a sawi fel ta hlauh a, a vanduai van nei hle mai. A pasal chuan amah chu rawn khak leh hramin, Hmeichhia te chu inchhungah awm mai mai zawk ula tha tur a nia, a ti a. Mahse, chu chuan Jenny chu a ti thin ur ngei mai. A pasal chu a thiam ang tawk chuan a chhang ve hmak niin a lang. An accident vel takah chuan Jenny chuan a hna chu a chhulh a ngaih thu an boss te hrilh nghalin inah chuan a haw leh ta ri a. Mahse, inah chuan a nu chu a lo âng nasa mai. A thiannu hnenah a designer bag chu lo intih theih khum nan a lo hmuh tir vel a, mahse, a lem a lo ni tlat lawi si. A fapa chu kawlin a buaina chu a va hrilh a, mahse, a ni lah chuan, Chutianga ka buai hman lo, Jenny hna thawh tum vel hian min ti buai a nih hi, tiin a lo chhâng si a. Tichuan, inchhung chu dap kualin bag chu a hmuh zawt ta lovah chuan Jenny a nih chu ring ta a. A hma niin a thleng ruk sak anga ngaiin, Nangva hian ka bag chu a lemin i lo thlak thleng a ni maw? tih te chuan a han ti vel vak vak a. Jenny chuan a nu an hla vel chu awm ang lo a ti lutuk a, a ngawi tawp ringawt. Nimahsela tawng thui zelin, Tuna nuam sa taka i awmna chhan pawh hi ka fapa vang a ni sin, te tih dakah chuan Jenny chu ngawi reng thei ta bik lovin, Kum kha leh zen chhung khan thil thar pakhat chiah ka sin ka neih. Chu pawh ka phone kha a ni. Nangte chuan i fapa thawh chhuah hi tui angin i hmang pup pup thin zawk a ni lawm ni? A ti let ta hrep mai. A nu pawh chu a ngawi nghal hmak. Jenny hian a chhungkaw enkawl nan a tha leh zunga se nasat teh reng nen. Engtin nge a nu hian engah mah a la ngaih lo theih zawk le? Inchhung enkawl hahthlak zia chu a hrethiam ve lo te pawh a ni mahna le. Lehlamah a pasal la chu a bial hnu nen lo inkuah leh rialin Jenny chu an nun atanga thaibo dan an lo ngaihtuah ve mek bawk a ni awm e. Chutia a pasal a nuina tawng khum hrep takah chuan Jenny chu a nu hnenah bawk chuan a va kal leh ta tawp a, vanei thlak takin a nu hian engkim a lo hrethiam hlauh. Ni e, nu a nihna angin a fa hriawm tihna te chu mu pha vekin a lo ngaihtuah thin em em a. Midang zawng zawng aiin a fanu hi a hrechiang bawk a ni. Thil thlen dana ngaihtuah neuh neuh phei chuan Kevina te ang mi chapo a lo neih tir kher kher kha a inchhir khawp mai a. Mahse, tunah chuan an inkarah fate an lo awm ve tawh bawk si. Tihngaihna vak a awm tawh lo a ni e. Kevina lo haw chuan a nu leh Jenny te inhauh thu chu hre ve tawh mahse, tihngaihna vak a hre bik lo va. A bul hnaia awm ber a nu Julie thusawi chauh chu ngaihthlak tur a nei ta bawk nen, a nupui lam chu a ṭan viau hmel loh. Zulei hian Kevina hnenah chuan, I nupui hi a hma ang kha a ni tawh miah lo a nia, tiin, Hetiang ringawt a nih chuan i fate pawh hi a la chhuh sak daih ang che, a ti a. Ro thleng thleng a sawi kaiin, Nakina phei chuan inthian a rawt ang a, i ro zat ve hi a chhuahpui duh mai ang, a ti ta hial a. A tawpah phei chuan, Tlun lungawi nan designer bag pakhat ka pe mai dawn em ni? a ti hial a ni. Kevin chuan a nupui chu a ti tau satliahah ngaiin lo haw leh mai turah chuan a han ngai ngawt a. Mahsela zan a nih pawh chuan a lo haw ta tlat lo. A tih ngaina hre lo chuan a va pan tawp a, a va ko haw ta a. A hmunah chuan a nupui chuan in then a lo sawipui ang tih a hlau ru ngei mai. A chhan chu a nu sawi ang khan a ro chu a zat ve lai an insimangai dawn si a. Tichuan, a nupui chu tih thinrim a hlo avang chuan a hna pawh chu a sawisil sak loh tur thu a intiam hmak a. Jenny-in chu thu hriat chuan a lawm kher mai a, phur takin a pasal chu va kawhin a va fawp nawk nawk bawk. Eng ang thil tha loin nge lo hmuak ang tih reng a hre si lo. Inah chuan haw ina chhungte chuan an lo lawm thiam vel khawp mai a, a nu pawh chuan bag man to tak chu a lo pe ta ngei mai. Hetia pekna chhan hi Jenny tel lo chuan inchhung enkawl chu a kutah awm dawn sia, a peih lo vangin a monu hi a tlawn a ni ber a. A monu la chu a rilru tluang tlam ropui mai sia, hlim takin a nu thil pek te chu la vel a ni. A tukah chuan Jenny chu a hna ah chuan a kal ta ngei a, nimahsela a hna thawh tur chu a pasala bialnu Mary hnuaiah a ni tlat mai. A ni biak chhung zawng chuan boruak chu a rit khawp viau bawk. Jenny hian Mary leh Kevin te chu an inngaizawng thin tih hria mahse, an inzui tawh lo tur a ngai a. a ngaih a ti tha lui ve nasa niin a lang. Nimahsela, Jenny-a kal bo chiah tih chuan Mary leh Kevin chu an inhmu leh nghal pang a. Mary chuan huang tau tak hian Kevin-a hnenah, Jenny hi hospital atanga hnawhbo dan ngaihtuah ngai a ni, a ti sapin Kevin pawh chuan, Lungngai suh, tih bak a chhan dan vak a hre lo a. Heti reng hi chuan rei a daihawm lo emai tih ngaihdan a nei sa kiau a nih hmel. Nimahsela an zuam sual mai thei a ni. Jenny hi a tum ruhin a hma aia hlawhtling nih a tum ngar ngar mai si. Hna ban hnu thleng chuan a hna leh a zir lai chungchang chu a zir belh tlauh tlauh mai thin a. An pa lah hi lehlamah a lo sual thiam ngang mai. Jenny chu a hna atanga bang har tur chuan a thawh hun tur darkar te chu pawhseh sak turin a lo sign sak hmak a. ni khat chu a fanu birthday nih vangin hma taka haw a tum ve ngei a mahse Kevin chuan rawn dang vatin a aia thu nei tu zawk a nihna angin hna chu kalsan lo tur chuan order a rawn pe leh ngat mai le. A aia lal zawk thu a zawm loh chuan a internship chu chumi ni la la chuan tih tawp sak theih a ni tlat si. A fanu hnenah khan a birthday chu an awm dun tur thu te khan a lo tiam tawh sin le. Tichuan a pasal tih lawm nan hna chu chhun zawm leh ta teuh teuh a, a fanu hnenah pawh chuan a lo haw theih loh tur thu chu hrilh nghal bawk a. Kum khat a vawi khat an lawm thin a nih angin a fanu chuan a birthday a a nu awm lo tur chu a ngai thiam lo hle a. A hnal ringawt a rilruah dahin a lo haw duh lo luih angah a ngai hial a ni. An chaw eikhawmna turah te chuan a nu thinrim a angin a ti tau ta daih a. A tukzing lama a nu hah taka rawn haw pawh chu a lo la tih taukhum vel a ni. Jenny pawh chuan a thiam ang tawkin a buai vang a, Lo haw thei lo a nih thu te hrilh in, a birthday chu engtikah mah a hmai leh tawh dawn lo tih a tiam ve a, mahse a fanu chuan a harsatna sawi te chu a hrethiam duh tlat lo a ni. A nu chu na taka chhangin a kalsan lui hmak tho va, Eng pawh chu ni se, Jenny chu inchhungah chuan a lut ve ta a, rin lawk sa ang ngeiin an inchhung chu a hmazana an chetna tih hriat tak hian a lo hnawk nuaih mai. Chau taka rawn haw Jenny tan chuan hmuh a hreawm viau aniang, a mittui chu dang zo lovin a tap zawih zawih tawp. A nu chu lo lang ve vatin a rawn khawngaih hmel ve em em a, mahsela a chhungril tak chuan a khawngaih lem lo. Jenny hi a tir atang khan a duh lovin a en hrang viau a tin ni. Tichuan, inchhung hnawk vel tihfai tur avang chuan Jenny chu khawngaih vel viau mahse chhuanlam nei vatin a thiannu nena inhmuh an ngaih thu chu a sawi nghal a. Inchhung chu a tifai hman dawn lo tihna a ni. Hetiang a nih leh tak avang hian Jenny chuan inchhung chu a ti fel leh ta nge nge a. Han inthlak danglam velin a hma ang kha ka ni tawh dawn lo ti ve mah se, a thinlung chu a that ngaina la tha reng si a. Inchhung hnawk nuaih a kalsan leh tawp chu a ngai ngam thlawt lo a ni ber e. Tichuan, zan khuaa a hna a thawh hnuin nilengin inchhung a tifai leh char char bawk si a, zan a lo nih meuh chuan khumah tlu tawpin a mu hil bawrh bawrh a. Mahse, a lo mu tui deuh a nia nge, zinga harh meuh chuan a hna a tlai dawn ta hial a. A pasal hnenah chuan a dinhmunte hrilhin, Hospital ah min va thlah luk teh tih chuan a han ngen ve a. Amaherawh chu Kevin chuan a lo ngaih pawimawh sak lo nasa mai si. Tlai sela, a hna atang chuan ban hial tawk sela a duh hial zawk ang chu. Chuti nana na chu tiin Jenny chuan a pasal car chu khalhin a tlan ta daih a. Kevin chuan loh theih lovin taxi chuan a um zui a ngai ta. A lawm viau lo bawk a niang. Hospital an thlen chuan Jenny chu hna tam tham tawk a tuksak nghek a ni. Tichuan, Jenny chu a hna ah buai tir ta mawp mawpin a bialnu nen bawk chuan an inhmu leh ta. Jenny dah bo dan tur mawlh chu sawi lehin an inthlem let ta heuh heuh mai. Jenny chuan a laka a pasal mi ze put dan chu tawrh ṭhi a awm a ti em em a. A thianpa John a bulah chuan an inzia sawi ve malh malh mai. A hna vanga a fanu birthday lawmna an han hman loh dan te leh a fanu a laka a lawm loh zia te chu a hrilh ve vek a ni. John hian tihngaihna hriatpui viau lo mahse a thiam ang tawkin a lo hnem ve tawp a. I fate chuan i dinhmun hi an hrethiam ve mai ang te a ti ve a ni. Tin, a fanu Lenai chu a birthday tuk zan pawh khan pawnah a thiante nen inhmuhin mi bang chu rawngin an spray vel chiam a. Hei hi thuneitute chuan rawn hmuhin an rawn hau a ni awm e. Hetah hian Lenai hi a thianu nen chuan tlan che thutin a tlanna lamah a lu a sawh palh hial mai a. Hetih lai vek hian Kevina nu chu Jenny nu Pi Monikai hnenah lo va kalin a fanu chu inah a awm tlem thu leh hna ringawt a buaipui thu chu a lo va hrilh a, a fanu chu hau ve turin a lo va ngiat vel a ni. Mahse, Monikai chuan July thusawi chu lo ngaipawimawh sak duh lovin, Ka fanu khan kum sawmhnih chhung meuh in inchhung a enkawl tawh a, tunah chuan a duhzawng ti ve rawh se, a lo ti hmak. A thusawi chu Julie chuan a haw ngei mai. A inchhung enkawl turin Jenny chu kha beh a tum ruh chauh. Jenny chuan a fanu hospital khuma mu a hmuh chuan a lainat khawp mai a. A sirah a pasal chuan, I thiam loh vek a nih kha. Inchhung aiin i hna i ngai pawih maw zawk a, a lo ti hman hmawh. Jenny chuan Kevin-a thusawi chu helh viau mah se, tunah rih chuan inhau a hun lo. An fanu chu ngaihtuah hmasak ber a ngai tlat. Vaneihthla takin Lenai chu dam leh vatin hospital atang pawh chuan a chhuak fel ve ta a. Khami zana thil thlen dan te kha sawiin thuneituten an rawng kah an rawn hmuh dan te, an tlan chhiat dan te chu a sawi zawh chuan a pa la pek chuan a fanu chu a thil ṭul lo tih vang a hau lovin a ṭhiannu bet zawk chu bul tum tu ah a puh leh ta daih a. Hospital ah khan a nu chu mawhphur tu ah a puh tawh bawk nen pa ṭha tak chu a nih hmel loh khawp mai. An school zirtirtute hnenah te chuan a fanu leh Betty chu inkawm tir tawh lo tur angin a tum hial. A pa rilru put hmang vang chuan Lenai chuan hre awm a ti em em a. Betty te chu Art Gallery a ka tawn a lawm a lo ti chhuak ve hmak. Mahse pa hian hei pawh hi pawm thiam leh lovin Art Gallery ah chuan engei tih? Keim angin doctor nih i tum lo em ni? tiin a hau leh ta. Chutah Lenai chu a thinrim ve in a pa anga doctor nih a duh reng reng lo thu sawi chhuak ta. Ka nih duh zawng pawh min zawt hmasa loin engati nge doctor nih min nih tir i lo tum ve ringawt a? tia changin artist nih a duh thu chu chiang takin a hrilh a. A pa chuan a thusawi chu a ngaih pawimawh sak lo hmak. A sir atang chuan an pi la chuan lo khak ve sekin, Khatin i pa chhang reng reng suh. Tun thlengah i ei leh in hi i pa thawh chhuah vek a nia sin, a lo ti ve hmak a. A pa hnenah chuan ngaihdam dil turin a lo ngiat ve bawk. Hetia a pi leh a pain an rawn hauh rawn tak ah chuan Lenai chu a nu lakah ṭuan ta daihin hospital lama a kal san reng vanga chu sual ta anga te a sawi kai leh ta daih a. A tawpah chuan Jenny thiam lo a ni leh ta vek mai. Lenai chuan an inchhung chu hriawm a tih zia leh a pa te hian an hauh dan te chu a ṭhiannu Betty hnenah chuan a va sawi vel a. Betty hian a vui vaina tur te chu a lo chhiar sak thlap vek mahse chhan nei ranin a kawm tih a hre si lo. Nakinah chuan Jenny chu a roomah chuan lo kalin a rawn hnem leh a, ka harsatna te min hriatpuiin ka thlirna zawn atang hian thil hi thlir thiam ve tawh la ka va ti em tiin ani pawh chuan a hnathawh zak tak kalsanin inchhung enkawla thlan zawk thin thu te chu hrilh ve a. Mahse a tawpah chuan ka hnathawh chak zawng leh ka tui zawng ka lo awm zui lui lo kha ka inchhir a nia a ti ta. A awmzia chu a fanu hian a duhzawng leh a chak zawng chu ti sela a duhsak tihna a ni. I pain artist i nih phal lo mahse i duhzawng i nih theih nan ka theih tawp ka chhuahpui ang che a tih chuan Lenai pawh chu thaw huaiin a hnuk te a ulh hial a ni.